Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini okay ni nge le xigodini namuntlha namuntlha mi fike kona xigodini xa mampela leswi swi endliweke hi xongi munhu wa munhu na beni mahingani the president swa kala eka xin'wana xiyimbeleri laha hi nga fika hi vona xongi a karhi a ndhundhuzela kumbexani ku themendhela yin'wanyani nqambi ku nga Rosa the producer kasi na Benny Mahingani the president va swi endlile sweswo hi fike hi vona xo nga posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha a karhi a ndhundhuzela kumbexani ku hluvula xihuku a hluvulela Rosa the producer laha nga fika a tsala leswaku Rosa is the best composer big up bro se marito lamawani mi ta swi vona leswaku u le ku themendheleni kumbexani ku hluvula xihuku eka vutumbuluxi lebyi Rosa a nga na byona Swa kala eka xin'wanyana swiyimbeleri van'wanyana a va vuli kasi hi ta tsundzuka leswaku ri na Benny Mayengani the president va swi endlile sweswo laha na vona va nga posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook masikunyana ndzhaku va fika va vekela xithombe xa Rosa i va tsala leswi landzelaka what a song Creativity Beyond Boundaries, I'm not part of this project but Raba Suka a va karhi va vula risimu leri nga thyiwa leswaku ri ntiyiso wa vutomi risimu leriwani ri twakala kahle swinene naswona ri le ka projeke ya Ruza leyo hetelela hi ta tsundzuka leswaku Ruza u tlhele a tirhisana na Papa Rhulani ntukulu wa N'wachapo eka risimu leri nga thyiwa leswaku ri u dyisiwile na rona ri twakala kahle swinene naswona hi nga vula leswaku ri ku va a tirhisana na Papa Rhulani Hi swin'wanyana swi nga endla leswaku Rosa a kumeka a hatla a tiveka kumbexani vunanga bya yena byi kumeka byi hatla byi hangalaka. Se leswi swi endli leswaku ri hi ya kamba leswaku ri nqambi leyiwani ku nga va ku ri khale yi ri eka vunanga ke, hi kuma leswaku Rosa swi ti komba ku ri khale nyana a ti nghenelerisini eka swa vunanga hi ku loko hi nghena la hi vona ingaku na ti-project nyana to hlayanyana ta yena mi ta swi vona ku na project leyi nga na tinsimu ta nhungu. Ku na leyi nga na tinsimu ta nkombo ku na leyi nga na tinsimu ta ku fika khumen'we se mi ta swi vona leswaku ri Ruza i khale a tinghenelerisini eka swa vunanga kambe xo tsakisa ku swi tikomba ingaku sweswiwani se vunanga bya yena byi le ku tekeriweni ngopfu enhlokweni hi yo mhaka hi vona na tinqambi letikulukumba ta ku fana na va Benny Mayengani va Xongi va kombisa ku va. Va tsakisiwa hi vutumbuluxi bya yena loko swi fika eka tinsimu. Kasi hi tlhele hi vona risimu ra xiyimbeleri Benny Mayengani The President leri nga thyiwa leswaku ri A Wu Na Mali, ri fikelele 1 million views, leswi na swona hi rhandza ku va hi swi bela mandla. Benny Mayengani The President se va na tinsimunyana to hlaya leti nga kota ku va ti fikelela 1 million views. Leswi swi beriwa mandla swa kala ku va munhu a humesa tinsimu ti kota ku fikelela one million views swi kona swin'wana swiyimbeleri mi kuma leswaku ri a va se tshama va fikelela one million views a hi lava ku boxa mavito ya swiyimbeleri kambe swa humelela mi kuma leswaku ri xiyimbeleri xi na tinsimu to tala kambe na rin'we risimu ra xona a ri se kota ku va ri fikelela one million views se hi rhandza ku va hi swi bela mandla sweswo leswi leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolosto YouTube channel.

Okay, ni nge le xigodini namuntlha. Namuntlha mi fike kona xigodini xa Mampela.